oṱhe khoroni ya masipala. Zwi khou tevhela u bviswa ha Vho Mpho Phalatse vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance nga kha ḽikumedzwa ḽa u sa tsha vha na fhulufhelo khavho. Vho Mngomezulu vha ri nzudzanyo dza ṱhanganelano dzi kha ḓi vha thaidzo kha ḽino shango. Coalitions are unstable. At the moment, I don't think that we are ready for this coalition politics, more especially if we talk about post-election coalitions.

Mukomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa Eastern Cape Lieutenant General Nomthetheleki Mene vho sasaladza mabulayo a vhathu vha malo kwa Zakhele ḓoroboni ya Gqeberha mulovha vha ri tshiwo tshi sumbedza vhugoswi. Minisiṱa wa mapholisa Vho Bheki Cele, Mukomishinari wa Lushaka wa Mapholisa General Fannie Masemola khathihi na vhahulwane vha vunḓu wa mapholisa vha khou dalela he tshiwo tsha bvelela hone ṋamusi.

The identity of the deceased and injured are still to be established. The Provincial Organised Crime Investigation are investigating a case of murder with eight counts and three cases of attempted murder.
vha spca vha khou sedzulusa tshiṅwe tshiwo tsha u ṱaha ha nngwe hu khou humbuleliwa zwa uri nngwe yo ṱahaho ndi ya tsadzi ya miṅwedzi ya ṱahe nahone yo vhoniwa nga vhadzulapo vha edenville vhubvaḓuvha ha ḓorobo ya johannesburg Vha SPCA vha khou itela khuwelelo vhadzulapo uri vha songo sendela tsini na tshivhanda nahone vha kwame vha davhi ḽavho Edenvale arali vha nga ṱangana nayo. Vho Keshvi Naya vha SPCA vha khou tsivhudza vhadzulapo vha Edenvale uri vha valele zwifuwo zwavho u itela tsireledzo. The welfare of the tiger as well as other animals in the area must be considered as authorities begin their search and attempt to capture the animal. The National Council of SPCAs has contacted the Gauteng Department of Agriculture and Rural Development and alerted them of the escaped tiger. Given that GDOT and the Ekurhuleni municipality are responsible for enforcing the legislation that allows these dangerous animals to be kept in captivity in the first place, surely some form of accountability and responsibility for the welfare of the animals and the residents needs to be taken by them. fhungo ḽashu ḽihulwane kha ino awara ndi ḽine ḽa ri muhaṱuli vho pitkun vho ḓibvisa tsengoni ya mulandu wa vhuyaḓa ya phuresidennde wa kale vho jacob zuma khothe khulwane ya pietermaritzburg Maṅwe mafhungo a tevhelaho kha Phalaphala FM ndi vha vhuyelanaho nga awara ya u thoma. Ndaa.
mafhungo aya kha phalaphala fm vha vho a ḓiselwa nga sabc news yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhiisia
khou livhuwa nga maanḓa alex mathina hayo o vha mafhungo a heino awara essential cover ndi u bva ha outrance i thusa vhone Musi vho wana khombo na musi moḓoro wavho wo tswiwa, vha nga dovha hafhu vha ḓinangela makhanikhe wavho vhone vhaṋe. Kha vha SMS out ndi kha 39656 vha zwi ite zwino u itela u wana code.
Heyi, heyi, ndi Phalaphala FM. Nga Outsurance Essential vha wana tsireledzo yo fanelaho nga mutengo wa vhuḓi hu no ri nga ngoho vhone vha tea u zwi dzhiela nṱha muthetshelesi arali goloi yavho yo no paḓa miṅwaha miṱanu i sa kolodi na ndeme yayo i fhasi ha R125,000 vha nga guma vha tshi badela lweṱo lweṱo lwa fhasi lu sa thu vhonwa. Vha SMS out ndi kha 39656 u wana quote. Outsurance ndi vhaḓisi vha tshumelo ya zwa insurance na gwama vha tshiofisi hu ḓo shuma milayo yo tiwaho.
Mawe yo we ndi ḓo dzula ndi khombekani zwanga zwi lugi zwi soko ganama ayo ndi ne thwadzi aka muḓifho fhedzi wa thetshelesa mbekanamushumo ya tshiko vhufumi na vhuvhili phalaphala fm sabc ri nanwi misi yoṱhe ri tshi khou livhuwa nga maanḓa ro fhiwa na thengwe mbekanyamushumo ya nṋe na vhone ine vha dovha hafhu vha i ṱanganedza kha litshaho ḽa matshelo na musi ndi musumbuluwo muthetshelesi wa phalaphala fm musumbuluwo wo tou fhedza kha hono ṅwedzi ṅwedzi une ra vha khawo ḓuvha ḽa vhufuraru ḽa ṅwedzi wa phando ḓuvha ḽine ḽi amba zwinzhi kha ḓivha zwakale ndi ḓuvha ḽe murangaphanḓa wa nazi germany vho adolf hitler vha tiwa sa chancellor wa germany arali vha tshi kha ḓi zwi humbula musi u tshi ambiwa nga nndwa ya vhuvhili ya ḽifhasi dzina ḽine ḽa pfala nga maanḓa ndi ḽa vho hitler vha ḓo zwi president wa misile wa ngei america vho franklin roosevelt na vhone vho vho begwa nga heḽi ḓuvha na uri murangaphanḓa wa india vho mahatma mahandas gandhi vho swika uri vha vhulawa nga heḽi ḓuvha hange murahu nga ṅwaha wa gidiḓaṱahefu ina malo vho vhulawa fhaḽa new delhi india ndi manzhi o iteaho kha ḓivha zwakale fhedzi haya a ṋamusi ndi maṅwe ane ha pfali u ya nga vhunzhi ha vhathu ane ro dzula ngao ṋamusi mbekanyamushumo km thetshelesi wa phalaphala fm manzhi e ra vha farela one ri a zwi ḓivha u lindela havho ri a u ḓivha muthetshelesi uri mbekanyamushumo heyi takutshedze ṋamusi nahone ri fulufhedzisa uri ri ḓo vha ḓisela one oṱhe vha a pfa sa zwine vho lindela u pfa zwezwo musi ro no tou dzhena vhudzivhani hao mafhungo a si avhuḓi na luthihi e ra vuwa ngao nga mugivhela uri sia fhano shangoni ya mufumakadzi ane a humbulelwa u pfhi o fhiriswa fhano shangoni nga mukalaha wawe ane hoyo mukalaha wawe hu khou pfi ndira miswaswo heḽo ndi ḽone fhungo ḽihulwane ṋamusi kha heyi mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ri na vhaeni u ya nga u fhambana muthetshelesi vhane ri ḓo vha ri tshi khou amba navho nga heḽi fhungo ri ḓo amba na vha muṱa ri ḓo amba na mapholisa ri ḓo amba na vha zwiimiswa ya nga u fhambana ramafhungo washu naho hu na uri maswa o no ḓivha hone ane ro no ḓi luṅwa nḓevhe uri yo no ḓi dzhena zwa zwino ho no ḓivha na zwo dzhiwaho zwi kwamaho tsheo fhungo ḽine ri ḓo pfha uri zwo tshimbilisa hani hangei khothe he muhumbulelwa hoyu a ḓivhonadza hone mthetshelesi wa phalaphala fm Zwine vhone vha ita zwone zwa zwino ndi u vhuthada na mashaka na dzikhonani. A thi ri ndi a zwi ḓivha, zwo no ḓi itiwa hezwo, u amba vho ndi u sokou tou amba. Hone a ri tshi ḓo davhidzana, vha ḓo shumisa zwileludzi zwenezwi zwine ra zwi shumisa nga maḓuvha, siaṱari ḽa Facebook, Phalaphala FM, ri nanwi misi yoṱhe. Email address ndi yeneiḽa, ndi rathandomg@sabc.co.za. Twitter handle ndi fhaḽa kha at mpho underscore rathando. ndi hafho hune ra davhidzana hone muthetshelesi ri vha humbudze nga hangei kha ṱhingo dzashu ri vha vha tshi dzudzanya arali vha sathu to i fara zwavhuḓi nomboro ndi 086 2503 ngori na vhonevo vha na mukovhe wa uri vha shele mulenzhe kha mbekanyamushumo ya ṋamusi musi ro dzula nga haya ane vhunzhi ha vhathu vha khou ri ḽa ḓafha ḽi a kovhela khovhe na tsheo ine ya dzhiwa ine i ḓo vha ngudo na kha vhaṅwe vho zwi pfa na kha mbekanyamushumo yo fhelaho heḽi eh, fhungo ḽi tshi khou ambiwa nga haḽo fhedzi na hanefha ri khou tou fombe khaḽo ṋamusi thetshelesi wa phalaphala fm nṋe ndi pfhi mpho master mg rathano mubveledzi khoyu ya none o ḓi dzula o luga roṱhe ro luga na vhone sa muthetshelesi vho luga ri a namba ra theutshela thele mutsho wa mvula nga ngeno ṱhoho ya nḓou i khou na fhedzi hafhaḽa khothe hu pfhi ṋamusi ho vha ho ḓala lwa u ḓala vhathu vha pfala vha tshi kha ḓi vha hone na zwino naho tsheo yo no ḓi dzhiwa zwi pfala zwi tshi nga vho no ḓifhedza fhaḽa khothe fhedzi oṱhe ayo mbekanyamushumo a si NXC Health Center Thohoyanḓou tsini na Thavhani Mall yo fara zwoṱhe x-rays sona pharmacy audiologist physiotherapist psychologist optometry madokotela na dzi specialist gynecologies dermatologies orthopedic surgeon na dialysis center a hu tsheno ya kule vha tshi ṱoḓa dzilafho a vha vhe muṅwe wa zwigidi vha vhalwadze vha ḓiphiṋaho kha senthara dzashu nhc ri ṱhonifha vhulwadze na tshifhinga tshavho ri vula 24/7 365 days a vha dale nhcltd com kana u tou fona kha 015 007 9099 Arali vha tshi elekanywa nga vha swikelele u badela muimeleli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele Legal yo ita uri vha kone u ḓiwanela muimeleli wa zwa milayo a fareaho. Ro lindela u vha thusa. Kha vha rumele ipfi Phalaphala kha 48045. Ndi ipfi Phalaphala kha 48045 ri ḓo vha founela murahu. Clientele General ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ine i sa vhe na ndindakhombo ya vhutshilo.

mpho mubveledzi donald na vhathetshelesi hafho nnḓa kana yo tea ndo shumisa ḽia ḽiṅwe dzina na
mungano wanga ri songo swika afho
ri khou tenda u sea ndi u sea collins u sea ndi u sea tsho tou thoma sa khasho ri nga ri maipfi a ndiliso kha vheiwe sa muṱa ri a zwi ḓivha uri ya ri khou livhuwa ri khou livhuwa mpho ri khou livhuwa tshiṱitshi tsha phalaphala fm ri khou livhuwa na lushaka lune lwa khou swikisa uh, maipfi na support ine ra vha nayo u swika zwa zwino u bva nga mugivhela mhm.
ri khou livhuwa nga maanḓa musi maipfi a thikhedzo ni tshi khou a ṱanganedza zwavhuḓi vheiwe sa muṱa ndi mafhungo ane a shusha o swika hani kha vheiwe sa muṱa
a ri tende uri ni tshiimo tsho raliho a tshi tou vha na profesa kana a tshi na sterini um a tshi na muhali dzimbilu dzo kwashea dzimbilu dzi khou phopha malofha o vha mafhungo o ri a khamadzaho nga maanḓa musi a tshi kha muṱa wa mengovhela mm.
musi ri tshi khou amba nga u shusha haya mafhungo nna musi u si tu to ḓivhesesa zwo iteaho u tshi zwi lavhelesa nango wa zwi pfha uri ndi mafhungo ane o swika nga nḓila ine a vhaisa nga maanḓa mivhigo ya tshiofisi ine yo swika kha vhewe sa muṱa i ri ho itea mini kha shaka ḽa vhewi
tshiimo u swika zwa zwino zwi tshi yelana na mafhungo ane a vha tshiofisi ane muṱa o dzula ngawo zwa zwino mafhungo o iteaho naho vhuṱanzi vhunzhi ri si nga si tsha tou vhuwana sa muṱa u swikela hu tshi sedzuluswa mafhungo nga vha mulayo sa vhunga fhungo zwa zwino ḽi anda mulayo ndi a uri ni eh, muhumbulelwa o ḓo ripota u ya nga ene muṋe uri ni ene vhukati ha vhusiku ha ngo tsha vhona mufunwa wawe ane a vha mufu u swikela ene muṋe a thoma u mu nyaga ngo to ralo wa zwi fhedzisela a tshi vho zwi vhiga mapholisani Zwine vhuṱanzi vhunzhi ha uri ni u bva nḓuni nga vhukati ha vhusiku kana neo maḓautsha u swika hafho he mufu wa vho riṋe a wanu a hone hune a vha mulindini a ri ḓivhi uri hu ḓo vha ho itea mini hanefho vhukati ndi zwone zwe ra zwi fara sa muṱa
kha ri lavhelese uri vhiwe sa muṱa collins ni nga ṱalusa hani vhushaka ha mufu mme a muofhe na mukalaha wawe, hoyu ane zwa zwino ndi muhumbulelwa. Honeha vhushaka ha vheiwa vho sa muṱa na, na, na, na, na, nae hoyu mukwasha wa vheiwa. Ndi, ndi vhushaka-ḓe?
Vhaṅwe ri ri thome nga tshipiḓa tsho fhedzisela tsha mbudziso ya Vho Rathando uri ni vhushaka hashu na mukwasha a ri skoreke henefho. Riṋe sa muṱa wa Ṋengovhela, um, A ri ngo daleliwa kana a hu na vhueni ho vhuyaho ha swika u bva tshee vhukonani kana vhushaka ha hoyu wa vhoriṋe mufu na hoyu ane a vha muhumbulelwa ha ḓa ha dzulelwa fhasi lwa Tshivenḓa hune ha vha hu tshi khou humbeliwa kana muthu o ḓa u dzhia kana u humbela mufumakadzi tshiofisi. Ndi ḓo khakhulula hanefho uri a si zwithu zwine riṋe sa muṱa ri a zwi ḓivha kana zwo itea. Nga iṅwe nḓila, o tou zwi vhea khagala, Collins ha ngo mala muhumbulelwa.
A ri vhi ra timatima sa muṱa u ḽi amba kha radio kana kha khasho ya lushaka ine ya vha Phalaphala FM uri ni muhumbulelwa a si mukwasha wa ṋengovhela, o vha a muthu a no khou tshilisana na mufu. zwa fhedzisela vha tshi vha na vhana vha fhedzisela vha tshi khou dzula vhoṱhe hm.
hu hu pfala mufu mme ya muofhe vhane ra khou amba nga havho vho vha vha tshi lila nga u tambudzwa nga maanḓa tshiṅwe tshifhinga vho vha vha tshi swika hune vha bvisela khagala uri vha khou ḓiphina nga maanḓa fhedzi vhaṅwe vha ri hei hezwi lungani swiswi mbadise ngauri dakalo ḽavho ḽi nga ḽo vha ḽo ḽi ḽa u pila zwiṅwe iṅwe nyimelevho Fhedzi a si kale vho vhuya u thuthisa mulandu musi ri tshi zwi pfa. Mulandu wa hone u tambudzwa. Aya a u tambudzwa ha mme ya muofhe sa muṱa vhe we ni a ḓivha u bva kale kha ene muṋe mufu.
Vho Rathando na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, mafhungo a u tambudzwa ha mufu ndi ḓo ḽi thoma nga uri ni A ḽi ngo vhuya ḽa dzuleliwa fhasi sa riṋe sa muṱa mufu a tshi khou lila a tshi ri ni ene wo tambudziwa, ḽa ri sia ri vhathu vhane ri fana na vhathu vhane muthu muṅwe na muṅwe ane a vha afho nnḓa ane u ḓi zwi wana hanefha kha masiaṱari a vhudavhidzani kana zwileludzi zwa vhudavhidzani, o tou ralo. Zwine nga murahu hu vha riṋe vhane ri fhedzisela ri tshi vho tou u vhudzisa uri ni a na dzula na mafhungo mangafha ni si ḓi vhudzise. Sa muṱa ro ḓi zama-vho uri ni okay arali ri khou zwi wana hanefho hune ra vha ri khou zwi wana hone zwine zwi a sia zwi tshi ri fha vhuṱanzi ngauri ni zwifhinga zwinzhi ri tshi mu vhona ra tshi ḓi zwi vhona uri hoyo muthu na u tshipfini u o takala a u takali u na govho kha ḽito mm. zwi amba uri hu na zwiṅwe zwine khou itea riṋe ri sa zwi vhoni ndi hafho hune zwithu zwo thoma uri tshuwisesa nga nḓila ine ro fhedzisela ri tshi vho humbela uri ni zwi a konadzea na uri ni ro rali ri swikele une ra approach kana ri swikele une ra ya kha mulayo ra humbela uri a ri thusiwe ngauri ni hoyu wa mufu ha na nungo, u sumbedza a si na maanḓa a u tou ya kha Mulayo ene muṋe. Naho arali a nga a ḓipfesela o zwi ya u fana na zwezwi zwo fhedzisela zwa Ḽavhuṱanu, u fhedzisela a thi ḓivhi uri ni hu vha ho tou ho tou ḽiwa mini tsho tsho ḓifhesaho tshine a pfesesa uri ni hai, u bva ṋamusi hoyu wa mukalaha wanga o tshintsha. Sa muṱa ro sala ri tshi nga ri a ri na thuso ngauri ni muthu o no nga ri khou amba nga haye ane a vha mufu u vhidzwa uri ni ndi muthu muhulwane u a kona u ḓi u ḓi vulela mulandu ndi hafho he riṋe sa muṱa ra sala ro va ro farea hone zwanḓa uri a ri koni u vula mulandu ri khou vulela mufu ane mufu ene muṋe u a kona u ya ḓi vulela mulandu u ya nga ha mulayo ndi yone phindulo ye ra i wana mm. fhedzi musi ri tshi khou amba nga ya mafhungo zwo ri itea na zwi pfa sa muṱa arali no kona u ya hangei muḓini he a vha tshi khou dzula hone na muhumbulelwa no wana masalela awe a nga nḓila ḓe hu tshi sumbedza sa muthu ane o vha na mafuvhalo kana vheiwe a no ngo vhuya na Sedza! Ho itea mini kha heḽo sia? Ri a zwi ḓivha, ri kha ḓi ḓo ḓa kha fhungo ḽi kwamaho uri tsho, u, u ṱolwa tsho ḽaho mufu zwi kha ḓi tea u itiwa nga vha kha sia ḽa zwa mutakalo vho ṋekana zwanḓa na mapholisa. Fhedzi Vheiwe sa muṱa, no ri ni tshi swika kana ni tshi vhona shaka ḽa Vheiwe, no mu vhona a nga nḓila-ḓe?
Vhompho na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndi ndi ndi tshiimo tshe tshavha tshi tshi khou shusha uri ni zwi a konadzea na zwine ra khou vhona zwone ngauri ni arali ni ri tshi khou amba nga ha mulindi wa nnḓu ṱhukhu ri ḓo tendelana uri ni a huna tshipeisi kana a huna tshikhala tshine muthu a nga tou rambalala fhasi mm. zwine zwa sia zwi tshi khou amba uri ni uri a fhedzisela o dzhena kha hoyo mugodi kana mulindi hu tea vha ho dzhena ṱhoho na milenzhe zwa sedza fhasi muvhili wa sala u tshi nga wo khuduluwa u nṱha tshiimo tsho vha tsho ima ngo tou ralo Zwi amba uri na mafuvhalo a ri koni u a vhona sa vhunga ri sa tendeli uri ri ye ri mu bvise zwiimiswa zwo imaho ngauri sa swika. Muhumbulelwa ane ra khou amba ngae hafha ndi muthu ane o vha tshi ḓivhelwa zwa vhuḓavhu, zwa vhufarekano zwine kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ro vha ri tshi sedza ra zwi vhona. Vhunzhi ha vhathu vhane vha zwiḽa zwine nga luisimane vha pfi vha active kha social media vha vha tshi zwi vhona hu na mafhungo a u farana, u khisana na zwiṅwe hanefha kha social media kana zwileludzi zwa vhudavhidzani. Fhedzi vheiwe sa muṱa ni tshi lavhelesa aḽa maitele, a ni ḓisela tshifanyiso-ḓe? Ṱhamusi hezwo ri zwi baḓekanye na heḽi ḽa uri ni tshi vhona miṱodzi ya ṅwana wa vheiwe, na u lila hawe musi a tshi khou amba nga nḓila ine a khou tambudzwa ngayo zwa swika hani kha vhewe sa muṱa, honeha na dzhia tsheo ya uri ni ḽi bvabva hani ngauri i pfala i iṅwe ya nḓila ya uri ndi khou humbela thuso. Lushaka.
Ndi zwa vhukuma ura Thando, mafhungo a ra vha ri tshi a vhona hanefha kha masiaṱari a vhudavhidzani o vha o vha a si avhuḓi, na u tou ri zwiṅwe zwine muthu a tea u dovha a amba ndi zwa uri ni mufu. O vhesa muthu ane a vha strongo lune u pfesesa uri ni a zwi a zwi dini zwi ḓo shanduka matshelo. Ndi zwone zwiṅwe zwa zwithu zwine nda khou nyanga u zwi u zwi amba hafhanoni muyani uri ni ro luza muhaga wa mufumakadzi o imelaho zwithu zwi sa imeliwiho. Zwoṱhe zwa vhuḓavhu zwine Vho Rathandu vha khou zwi amba ndi zwithu zwine vha tshi tou zwi sedza vhone vhaṋe vho dzula Hu na vhathu vhanzhi vhane vha tshi khou ḓi khomenta kha dzi Facebook na mini uri ni nṋe ndi nga si zwi kone u dzula na zwoṱhe mara a ri tende uri lufuno nalwo lu a ḓodza museṱo muthu maṱoni. Nṋe riṋe riṋe sa muṱa ro tenda uri ni mufu washu o dzhena kha lufuno a dzhena a fhelela nga ngomu. Musi haya mafhungo o rali, Collins, Ri tama vho u ḓivha mufu, mme a muofhe. Ni nga vha ṱalusa sa muthu-ḓe u bva vhuṱukuni havho u vhuya u swika zwino musi vha tshi ri sia? Ni, ni nga vha ṱalusa sa muthu-ḓe?
Mufu, mme a muofhe vho vha ṅwana ane o vha a sa tou ambesa kana o vha ṅwana ane a vha reserved nga tshikhuwa ni ḓo nkhakhulula na na lisa kha tshivenḓa mpho o vha ṅwana ane ha ḓi Vho ambeli dzika. tshawe Vho vha vho dzika. Ee. Mhm. o vha o dzika a muthu ane hai u sokou ḓisetshela nga u tou ralo a ri u khou ḓi amba zwi a zwa zwa sala zwi tshi khou painter tshinepe kana zwi tshi khou ri fha tshifanyiso tsha urini ndi muthu ane mbilu yawe yo vha yo tshena Mm. ende ya vhuya ya vulea i vha yo vulea lwa vhukuma. Ri ḓo zwi vhona ri tshi tsheka tshifanyiso tsha tsha vhukonani hawe na havhanoni vhane ra khou ri ndi muhumbulelwa uri ni ho vha na zwithu zwinzhi zwine arali ni mufu o vha a si muthu ane a nga tou ri ni ri nga tou ri u na mulalo o vha a ḓo vha o vhuya hayani kale kana o vha o ḓo vha o ḓi ḓiwanela muṅwe ane a nga mu funa khwine. zwi tshi kha ḓi tou thoma. Mara ngauri ni ene muṋe o vha muthu ane u a tenda uri muthu a nga ḓi musha, a nga ḓi shanduka hanefha nḓilani kana na honeyi mbingano kana heneyi um, uh, hovhu vhukonani hawe hu ḓo ḓi nga khwine hanga ha vhaṅwe, o konḓelela a dzula u swikela nga Mugivhela musi ri tshi mu a tshi ri sia fhano shangoni mafhungo a si avhuḓi na luthihi hone datumu dza mishumo u ya nga u fhambana musi hu na nyimele no nga heyi mbudziso i vha ya uri dzo no tiwa nga vhewe sa muṱa
ri tshi ḓa kha dzi datumu vho mpho na mubveledzi dzi datumu dzi hone honeha hedzo datumu dzi fhiwa maanḓa nga nga zwishumiswa zwine zwa ḓo tea u vha hone uri mushumo u bvele phanḓa mm. ri ri na muhumbulo wa uri ni mushumo u no nga hononi u wa nyaga eh, mushumo wa tshihumbudzo mm. une ro vha ro no u humbulela uri ni ṱhaṅwe nga ḽa vhuṱanu zwithu ro no vhona uri ro ro imisa hani u nga vha hone zwa vha zwi tshi khou ri fheletshedza kha mushumo muhulwane wa Mugivhela honoyu une ra khou ḓa khawo, une ra ḓo vha hone ri tshi khou vhulunga mufu washu. Mbudziso ya vha ya uri, Musi sa lushaka ni tshi khou ri no swika kha datumu ya mishumo heyi nga mivhili, mushumo wa Tshihumbudzo na mushumo wa u fheletshedza masalela a shaka ḽa vheiwe, ni khou swika khazwo no ṋewa ndaela, nga vhane vha khou shuma kha mafhungo a u ṱoḓisisa tsho ḽaho mufu no no i wana ndaela ya uri ho itea mini kha mufu kana ni kha ḓivha no lindela ndaela iyo zwine vhaṅwe vha zwi vhidza uri ndi post mortem ngauri musi ni tshi khou ri datumu yo tiwa zwi amba uri ni na vhuṱanzi vhewe sa muṱa uri ro ṋewa masalela a shaka ḽashu ri vhulunge zwo ralo
u to ḽivhea khagala vho mpho mufu washu a rathu mu wana zwanḓani Ri tshe ro lindela post mortem ine ya ḓo fariwa matshelo u ya nga muhasho wa tshipholisa kana wa forensics mm. u ya nga he vha ri fha ngaho mulaedza wo raloho uri ndi nga matshelo nga ḽavhuvhili ri ḓo vha hone ri tshi khou vha ḓo vha hone vha tshi khou ita heyo postmortem lune rine ri ḓo vha ro lindela um zwine zwa ḓo bvelela haningei zwi amba uri vheiwe zwino ni ḓo sungwa nḓila nga mawanwa a ṱhoḓisiso dzi no ḓo itwa kha masalela a shaka ḽa vheiwe uri o ḽiwa ngani fhedzi hayo ri khou a pfa kha ri mbo ḓi dzhena zwino kha u lavhelesa uri mushumo musi u tshi ḓo vha hone ngauri u ḓo tea u vha hone Zwi nga kha ḓi vha ḽeḽo aneo maḓuvha ane na khou amba, kana ha vha no fhira, zwi tshi tou bva kha uri vhewe no ṋewa zwifhio nga vhane vho fara haya mafhungo a u ṱola tsho ḽaho mufu. Fhedzi uyu mushumo wa mbulungo u ḓo farwa muḓini wa uyu mukalaha wawe uyu mufu shaka ḽa vheiwe Kana u ḓo farelwa ngei hayani ha mufu. Zwi tshi khou bva-vho kha manzhi ane ra nga ḓi a amba, mafhungo a uri a ho ngo vha na u mala, mafhungo manzhi a uri ṱhamusi sa lushaka ni nga kha ḓi vha ni songo farea zwavhuḓi nga zwo iteaho, fhedzi tsheo ine no i dzhia sa muṱa ndi ifhio malugana na fhethu hune mufu a ḓo vhulungwa hone?
Kha ndi dovhe ndi ḽi vhee khagala, Vho Rathando na vhathetshelesi, uri ni, ri khou tenda sa muṱa uri ni, hu na huṅwe he ra ra vha na thidza ya u phulusa mufu wa vhoriṋe a tshi kha ḓi tshila ndi tenda uri ni fhungo ḽo ralo ḽa nga swika kha uri ni u ḓo vhulungwa ha mukalaha wawe rine ri ḓivha mukalaha a songo ḓalwa vhukuma muḓini a songo mala a songo mala zwine zwa ri sia ri tshi khou amba uri ni mufu u kha ḓi pfiwa nengovhela Zwine zwa amba uri ni mufu u kha ḓi vha fhasi ha vhabebi. Zwino, heḽo fhungo ḽoṱhe ḽi ri ḓisa kha uri ni, a ri, a ri, a ri nyadzi muya wa lindelani mme a mu ofhe ṋengovhela u swikela kha hetsho tshiteṅwa tsha uri ni ri mu fhe zwanḓani zwa livhuhani maḓatshe hm.
collins ḽi fareni ngo tou ralo nṋe na ino ri kha ḓi bvela phanḓa no amba nga eḽi fhungo zwa zwino ri khou tea u ya ngei studio 5 alex na tshapasha ṱhodza mafhungo
sabc news yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa gcia i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha phalaphala fm
khothe khulwane ḓoroboni ya johannesburg yo ṋea ndaela ya u thivhela u farwa ha dzulo ḽo khetheaho ḽa khoro ya masipala wa ekuruleni vho thapelo hamadi vho wanisiwa lwa tshiofisi sa ṋeḓorobo wa mu nga ri sa ṋeḓorobo wa muvhuso wa phirisela masipalani wa johannesburg vha dzangano ḽa pfanelo dza tshitshavha ḽa hashtag not in my name vha khou itela khuwelelo vha nyanḓadzamafhungo na madzangano a tshitshavha uri vha dzhenelele u funza lushaka nga ha zwiito zwa u tambudzwa lwa vhudzekani Mafhungo nga vhuḓalo ndi vhavhuyelanaho nga awara ya u thoma.
Sibasa, Ngovhela, Ṱhohoyanḓou, Maṱatshe. Phalaphala FM 106.9.
U ḓiṅwalisa kha ṅwaha wa gidi mbili fu mbili raru zwo vula hangei College on Hills. Musi ri tshi khou amba nga College on Hills, ri khou amba nga khoḽedzhi ine. Yo redzhisiṱariwa nga Muhasho wa Pfunzo dza Nṱha kha vhapfe. Ri funza ngudo dza Engineering, N1 u swika N6, Diploma, Primary Teaching, ECD, Road Traffic Course, OHS, Safety Management, Level 5, HR, N4 u swika N6, Health Promotion Officer, HPO, khathihi na Beauty Therapy. Kha vha ḓe fhano College on Hills, Polokwane,

ndi ngati 015 007 9044 college on hills vangajena vatosvika klasini full time na part time kana vajena online ri na nyambo khathihi na mvelelo dzo fhambananaho fhedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheyaho kha vha fulufhele clientel kha u vha ṋea phoḽisi ya mbulungo i fareaho ine ya badela hu sa athu fhela awara dza 24 kha vha rumele ipfi Phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128. Ndi ipfi Phalaphala kha 37128. Kha vha rumele zwino. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Thasululo FET College i khou ḓivhadza matshudeni zwauri u ḓiṅwalisela mabuḓo a tevhelaho ho thoma, Diploma in Electrical, Civil na Mechanical Engineering, N2 to N6, Diploma in Financial, Human Resources, Public Management na Educare, N4 to N6. Matshudeni vha songo shumaho zwavhuḓi kha Matric kha vha ḓe fhano Thasululo vha khwinise thero dze vha feila fhedzi. Riṋe vha Thasululo FET College ri wanala Lufule 3, tsini na Ngadeni Resort na Ṱhohoyanḓou East Gate Complex, tsini na Caltex Garage. Luṱingo ndi 079 159 4557 kana 072 6452290 mulangavunḓu wa limpopo vho tshupo stanley mathabatha vha khou pandela zwanḓa vhathu vhoṱhe vha shela mulenzhe kha u ita uri mvelelo dza maṱiriki dzi engedzee nga phesenthe dza ṱhanu khoma ina kilasi ya 2022 ya maṱiriki ya limpopo yo swikisa phesenthe dza fusumbe mbili khoma nthihi muhasho wa vunḓu u ḓirokana ngazwo mulangavunḓu vha khou dovha hafhu vha isa dzindivhuwo kha Vhashumisi vhoṱhe vha bada kha tshumisano zwe zwa sia tshivhalo tsha dzimpfu tsho fhungudzea nga phesenthe dza fumbili khoma malo nga tshifhinga tsha madakalo. Kha ri ise phanḓa na u ṱhonifha milayo ya badani. Mulangavunḓu vha khou ita khuwelelo kha vhathu vhoṱhe vha sa athu wanaho muhaelo wa tshifumbu uri vha haelwe kiḽiniki dzavho dza tsini. Kha vha dzhiele nzhele uri COVID-19 i tshe hone, vha ri, u thivhela hu fhira dzilafho. Let's grow Limpopo together. Mulaedza uyu vha u ḓiselwa nga muvhuso wa vundu Limpopo.
Red Apple Functions Hire and Events Management vha khou dzudzanya munyanya tshimima tsha mabebo kana vha na mushumo wa mbulungo ri na madennde ane a ḓo vha tsireledza kha ḓuvha na mvula ri na dzi frame tents dzine dza ḓo ita uri mushumo wavho u nake kha vha ri kwame kha 081 494 6995 kana 015 296 0498 kana 010 023 8202 red apple functions higher and events management you dream we do it Chico, Chico, na MG Mporatando.
ya mbo ḓi ita fumbili rathi ndi minete zwa zwino ri tshi khou livha kha awara ya u thoma fhungo ḽe ra dzula ngalo ṋamusi ndi ḽa mufumakadzi wa mangondi ha si ḓou ane o fhiriswa fhano shangoni kana o fhira fhano shangoni hune u humbulela hune ha vha hone zwa zwino ndi a uri ho vha na tshanḓa kha u fhira hawe fhano shangoni ndi ngazwo na muhumbulelwa ane ṋamusi o ḓivhonadza khothe fhedzi hayo ri kha ḓi ḓo dzhena khao ngauri ri vho tou khwaedzela nyambedzano ine ro no ḓi thoma na khaladzi ya mufu ane a vha collins na ngovhela ri humele kha collins ri fulufhela uri tshe roṱhe collins
ra thando ndi kha ḓivha hone ri khou livho nga maanḓa no dzula na riṋe hafho ri ri khunyeledze zwavhuḓi heyi nyambedzano a ri khunyeledze heyi nyambedzano ngo lavhelesa uri kha aya mafhungo oṱhe ri lavhelesa uri vheiwe sa muṱa no ima hani kha sia ḽa u nga kona u tshimbidza mbulungo iyi arali no ima nga nḓila yone Zwi ḓo ḓi vha zwo luga arali ni songo ima nga nḓila yone ni a ri vhudza na zwa uri arali hu na thikhedzo ine na nga tama i tshi nga itwa nga uyo na uyo ane a nga i ita, ni a namba na ḓa naḽo ra pfa uri zwo ima hani. Collins. Uh, ndi khou livhuwa mpho na mubveledzi hafho uh, phalaphala fm zwine zwa vha hone ndi zwa uri ni ri ḓo tendelana mpho ra thanda uri ni tshiimo tsho raliho a tshi a tshi planeliwi kana a si tshiimo tshine wa nga tou ri wo vha u tshi lindela Riṋe sa muṱa nṋe Ngovhela ri ndi khou tenda uri ni um, vhane vha ḓivha hune ra bva hone kana hone vha ḓivha hune mufu washu a bva hone ndi fhethu hune hu khou dzula dzipension ndi tori dzipensionasi ngauri ni ndi khou balelwa ipfi ḽa tshivenḓa ya vhane vha hola mindende vhathu vhane vha khou tou hola mindende ndi zwone zwine zwa ri sia ri tshi khou ri ni u to amba Fhungo ḽa vhukuma ḽi ḓo vha ḽa uri ni hanefho hune mulaedza uyu wa khou swika hone, a ri tendelani uri ni zwezwo zwiṱukuṱuku zwine vhathu vha nga ri fha zwone zwi ḓo ita uri mushumo u tshimbile. Zwa zwino tshiimo tshi kha ḓi vha tshi kha ḓi lemela nyana. Nga iṅwe nḓila, nga nṱhani ha nyimele ya vhushai, zwi khou konḓa, fhedzi fulufhelo ndi ḽa uri sa muṱa mbulungo i ḓo bvela phanḓa. Honeha, thikhedzo ine na pfa uri ni khou i ṱoḓa vheiwe Ndi i yoṱhe kana i tou vha na ino na iḽa? Hone vhane vha nga ni thusa vha nga shela hani mulenzhe kha u ni thusa sa muṱa?
U shela mulenzhe ha vhane vha nga vha vha tshi khou kwamea kha tshiimo tsho raliho, sa vhunga ḽi fhungo ḽine ndi tenda uri ni ḽi kwama vhathu vhanzhi hafha fhasi kha kha shango ḽa Venḓa u bva ḽa vhuya ḽa angaredza ḽi vundu u swika na kha na lushaka Afrika Tshipembe na kha lushaka na kha lushaka lwoṱhe lwa sa lwa lwa lwa- lwa fhano Afrika Tshipembe Mm. ndi tenda uri ni huna vhathu vhanzhi vhane vha ḓo kwamea lune vha pfesesa uri ni ḽiṅwe ḓuvha a ri to posela ni khou ri khou posa ri nga si to amba uri ni ri khou shotha gai ndi ḓo tenda uri ni mushumo wa mbulungo u ḓi kwama zwithu zwi no nga vho zwiḽiwa u kwama zwithu zwi no nga vhulalo ha mufu u kwama u kwama zwithu zwi no nga zwithu zwoṱhe zwo to raloho tombo madennde madennde zwo to raloho mm, mm. so khuwelwe nda to ita fhedzi i tovha eneyo ya u renyi hanefho hune muṅwe na muṅwe a vha hone a vha khou kwamea hone zwiṱukuṱuku zwine a ḓo bvisa riṋe ri ḓo zwi livhuwa nga maanḓa sa muṱa hmm, kha ri ḓo khunyeledza nyambedzano collins heyi ndi mafhungo ane a vha vha na ngoho a vha vha nga maanḓa fhedzi sa muṱa no vha ni tshi nga tama uri hu itee mini zwine arali zwi tshi nga konadzea zwa nga ni rindidza mbilu zwi nga si ni takadze ngori a si mafhungo o takadza a vha vha nga maanḓa fhedzi u rindila vhiwa dza dzimbilu ndi zwiṅwe zwa zwine riṋe ri nga takala u pfa upfhi no rindila dzimbilu hu nga itwa mini zwine zwa nga ni rindidza hu nga kha ḓi vha kha sia ḽa vhulamukanyi kana zwiṅwevho
Fhungo ḽe ra dzula ngaḽo vhompho ara vha nga zwi sedza ndi fhungo ḽine ri kha ḓi ḓo ima u swikela hune ra ḓivha uri ni nga zwa vhukuma kuma ho itea mini mara sa vhunga ri vhathu vha ṋama vho no vhaisala vho no pfha vhuṱungu ro vhaisala ngo tou rali ne ri tenda uri ni tshanḓa tsha mulayo tsho lapfa. Ende kulapfele kwa tshanḓa tsha mulayo, ri ḓo fhedzisela ri tshi khou swika kha u u ḓivha tsho ḽaho mufu kana tsho itaho uri mufu a ri sie fhano shangoni, zwine zwa ḓo fhedzisela zwi tshi khou ri fha uri ni afha musi muthu o no waniwa kana arali zwa nga konadzea a vha o waniwa mulandu, u tea u fhedzisela o fhiwa tshigwevho tshingafhanani. Zwine riṋe ra nga takalela zwone sa muṱa zwiṅwe zwine nda nga tou zwi amba ndi zwa uri ni. ndi tshi vho to zwi ambela ṱhaṅwe hai muṱa fhedzi woṱhe vhu vhuḓifari vhu si ha vhukuma vhune ha nga vha vhu tshi khou itea hanefho kha kusi kune vha dzula khakwo kana hanefho kha kusi kune muṅwe na muṅwe anga vha khakwo a ku ṱanganedzei arali ni kusi kwa vhukuma kwa kutshilele kwa vhathu u fhirisa muthu shangoni Ndi fhungo ḽine ḽi a ḽi a konḓa nyana uri ni sa muṱa ri ṱanganedze naho ri sathu tou swika kha uri ni ngoho ndi ya uri ni ho itea mini. Ha mafhungo a vhavha Collins, kha ri khunyeledze heḽi fhungo nṋe na inwi ri nga amba ḽa vhuya ḽa dzhena nga thavha. Fhedzi hu ḓo itea mini ya zwino nga ha vhana ngauri a vha tsha ḓo dovha hafhu vha vhona mme avho lwa vhutshilo havho hoṱhe nahone khonadzeo khulwane ndi ya uri na khotsi avho zwi nga vha dzhiela tshifhinga uri vha dovhe hafhu vha vha vhone. Zwihulusa ri khou lavhelesa uri hu na mafhungo a mulayo nga vhukati. Vhana vha ngafhi? Hu ḓo itea mini nga havho u bva zwino u ya phanḓa?
Mpho na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, a ri tende uri ni vhana hune vha vha hone zwa zwino, naho ndi sa, ndi sa ḓo tou amba uri ndi vha gai. Hune vha vha hone zwa zwino vha kha ḓi vha fhasi ha zwanḓa zwa vhoriṋe, vha, vha vha fhasi ha ha vho khuda hune vha vha hone mm, mm. zwa fhedzisela zwi tshi vhonisa kha fhungo eḽi musi ni tshi khou vhudzisa mpho uri ni vhana zwino vha ḓo sala vho itisani ṱhaṅwe mm. muthu a nga tou dzhenela nyana zwiṱuku kha eḽi fhungo ḽa uri ni zwiimiswa zwoṱhe zwine zwa fhiyelana na na mm.
zwa lelo lwela pfanelo dza vhathu zwine zwa tshimbidzana na pfanelo dza vhathu mm. zwihulwane ṱhaṅwe ri tshi nga kwamesa tshiimiswa tshi nonga social development zwa vhulondeli ha vhathu ngo to ralo mm, mm. ndi tshone tshiimiswa tshine ndi tenda uri ni arali no vha tshi khou tshi khou to swika hu zwino kana na matshelo ndi tenda uri ni vhana vho no nga vhanoni vho vhono susa vhoniwo shangoni vhana vho no nga vhanoni vha khou tshila na vhadzi ḽine ḽa tovha nga ngomu vhuluvhini havho. Mm. Mpho ndi mungafha ndi muhulwane, mara pain ine ndavha nayo nga murahu hafhanoni kha ṱhoho ndi ya uri ni izwi zwithu zwi a konadzea na hone vhana a vha noni vha tshi tshilo ya phanḓa sa vhana vhe vha khou zwi vhona ḓuvha nṋe ndi nga vha nda ndi khou tou zwi vhona nga zwinepe ṅwana o vha a tshi tou zwi vhona ḓuvha na ḓuvha zwi tshi khou itea a tshi lila a wana a si na thuso uyo ṅwana uyo aluwa a ṅwana o tou itisa niyo kha lushaka mm, mm.
mafhungo ane a vhilaedza collins nṋe na ine ri kha ḓi ḓo amba nga ya mafhungo u pfa uri a khou tshimbilisani zwihulu sa ri khou lavhelesa uri na zwo u ṱola uri ho itea mini kha mufu na aneo ri ḓo davhidzana ra pfa uri ho itea mini ri kha ḓi ḓo amba ḓuvha ḽi vhe ḽavhuḓi vhe vha ni khou shuma u vhona uri zwi a tshimbila zwavhuḓi vhala vhane vha nga tikedza ni khou ri vha ni kwama kha ifhio nomboro ngauri mbulungo heyi muṱani a huna tshithu tsha u nga fheletshedza khaladzi aṋu na masha na shaka ḽaṋu hangei zwaloni zwa tshoṱhe, ri si tsha amba mishumo yoṱhe ngo angaredza. Fhedzi vha nga ni kwama gai uri vha kone u ḓisa zwine vha nga ḓisa zwone?
Ndi zwa vhukuma, Mpho. Hu ḓo vha na nambara ine nda ḓo i bvisa ine ya vha 0640479482. Ndi ḓo i dovholola, ndi 0640479482. Ndi namba founu ya Vho Solani Silvia Ndengovhela, ndi mukomana wa mufu. Mm. collins ri khou livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi athi ri ḓo amba ndi khou livhuwa rathando nda vho zwi pfa muthetshelesi mafhungo ane a ya vhavha nga maanḓa a ya vhavha nga maanḓa haya mafhungo ri kha ḓi bvela phanḓa nao vha kha ḓi vha hone mapholisa vhane ri na maṱukuṱuku ane ra tama u pfa khavho ri ḓo ya vhona kha vha zwiimiswa u ya nga u fhambana ri pfhe vho ri vha ri mini nga haya mafhungo zwa zwino ri thome ri Ha RFA ro ḓiimisela u ṱuwisa kuhumbulele kwa uri phoḽisi dzi a ḓura. Vho vha vho no ḓiṅwalisa u vha muraḓo wa RFA Funeral Cover arali vha sa athu a vha athu lenga. R60 fhedzi i kha ḓi ṅwalisa vhone, mufarisi wavho na vhana vha rathi. Yo vha khavara nga R10,000. Vha nga khavara na vhaṅwe miraḓo ya muṱa u bva kha R35 fhedzi. Yo vha khavara nga R10,000. Ri wanala Elim, Malamulele, Thohoyandou, Thavhani Mall. Hurricane Pumps, ḽone shopho ḽoṱhe ḽa vhapfarelwa dzoṱhe dza dzi boreholes dzine vha ṱoḓa. Kha vha ḓiwanele borehole pumps, pressure pumps, solar pumps, mathannge, PVC casings na tshomedzo dzoṱhe dza maḓi. Ri dovha hafhu ra vha itela na ndingo dza maḓi, water testing. Hurricane Pumps ri wanala namba 68 Nelson Mandela Drive, tsini na City Amp Polokwane. Luṱingo ndi 015 292 3452 kana 015

ṱongisani tshiimo tshaṋu tsha pfunzo ḓiṅwaliseleni brooklyn city college ṋamusi hu na khoso dza police and traffic diploma in policing community health care child and youth care na social auxiliary khoso dza engineering dzi hone n1 u swika kha n6 na dza management dzi hone n4 u swika kha n6 na diploma dza it khathihi na u ṅwalulula maṱiriki u wana vhuṅwe vhuṱanzi iyani ofisini namba 11 problem street pulukwane luṱingo 0871510188 kana ni dalele website kha brooklyn city colleges co za
Vha tshi humbula ndindakhombo ya tshifhinga tshipfufhi a vha humbuli luvhili. Murobi Financial Services yo fulufhelwa nga vhareili na vhoramabindu na vha dzithekhisi. U wina hashu zwiphuga miṅwaha i tshi khou ṱanḓulukana ndi tsumbo ya uri mushumo washu wo kuna. Ri ṋetshedza ndindakhombo dza goloi, nnḓu, mabindu, bulasi, maṱiraka, dzibisi, thekhisi na zwifhaṱo zwoṱhe. U ita khothesheni ndi mahala. Kha vha ḓe 52 Burger Street, Louisdriegaart kana vha foune kha 015 516 1296 kana 516 6.
Zwi pfa ri tshi khou amba na vha muṱa. vhane vho bviselavo khagala uri zwa zwino hu khou itea mini ḽihulwanesa ndi ḽeḽia ḽe vha ḽi amba vha muṱa vha khou ri thuso ndi uyo na uyo ane a nga thusa tikedza vha muṱa ngauri a hu na tshithu muṱani vha khou ri nomboro k 064 047 9482 vha kwamana na muthu o no pfi vho solani silvia Nṋe Ngovhela ndi vhone vhane vha ḓo dzudzanya navho, ndi mukomana wa mufu. Fhedzi ri tshi kwamagaya mafhungo, muthetshelesi wa Phalaphala FM vhukati ha ṅwaha wa gidimbili fumi rathi na gidimbili fumbili, musadzi wa vhaṋe Lindelani Nṋe Ngovhela, vho vhuya vha ya kha tshiimiswa tsha Ri Nae Sengani Foundation, lune lwa swika luraru vha tshi khou lila nga maanḓa uri vha khou tambudziwa hafhaḽa vhuhadzi havho hune musi ri tshi amba vha muṱa vha khou ri a si vhuhadzi ngauri no mala o vha songo mala hoyu muhumbulelwa zwa zwino kha ri ḓo pfha kha murangaphanḓa wa itshi tshiimiswa ane ri naye zwa zwino ndi ri naye sengani ri mu ṱanganedze ri ri ndi masiari a ni masiari avhuḓi mpho ndi khou livha u ṱanganedziwa ndi khou ni lumelisa na vhathetshelesi vhoṱhe vha phalaphala fm ri khou livha nga maanḓa ri ri musi o kona u vha na rino ri ambe nga ya mafhungo a ndeme vhukuma musi ri nae o fara nga u tou rali kha ri dovhe hafhu ri ṱanganedze vhaṅwe mueni washu khevha ri lavhelese fhungo eli ḽa hoyu muhumbulelwa Ane ra khou amba ngae, muhumbulelwa onoyu ane o ḓivhonadza khothe ṋamusi, o vhuya a humbela thuso kha tshiimiswa tsha Real Man Foundation a tshi ri u khou ṱoḓa thuso ya muhumbulo. Kha heḽi fhungo, kha ri ṱanganedze mudzulaphanḓa wa Real Man Foundation vhane vha ḓo ri vhudza nga ha zwine zwa khou itea zwino. Ndi malugana na holu lufu lwa Vho Lindelani Nengovhela ngauri vha na ḽiṅwe ḽi kwamaho anea mafhungo. Ri ḓo thoma hafhu ra pfa-vho na uri vha tshi humbelwa Uri vha thuse lwa muhumbulo hoyu muhumbulelwa, ha itea mini? Thuso yo tou konḓa naa? Fhedzi ri vha ṱanganedze khe vha Vho Calvin. Nṋe ngudza, ndi masiari na vhone ri khou vha ṱanganedza. Ndi masiari avhuḓi e Vho Ratando Mubveledzi Khanari ri vhinga ngeo khathihi na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Kha ri thome kha ri nae sengani. Ri nae. Mufu o vha a tshi khou tambudzwa nga nḓila-ḓe? Ngauri o vha muthu wo kwamana na tshiimiswa hetshi tshawe.
Ni khou livhuwa mpho. Kha ngo tou zwi thoma mathomoni, Mufu ane a vha lindela ni, ane ra mu ḓivha sa Muya Muoṱi, o n-inboxer, if hu si late 2016 ndi early 2017, a vha a khou amba uri u khou tambudziwa nga mukala wawe. Nga hetsho tshifhinga nda mu humbulela uri nṋe nda ndi sa athu mu ḓivha. Arali ndi sa khakhi o vha a sa athu tou u ḓivhea Thohoyanḓou kana u ḓivhea kha dzi social kha vhembe kha dzi social media mm. o vha si to ḓivhea uri hu na muthu a no pfhi wa heḽi dzina a no pfhi SABC Livho so zwo iteaho ndi zwa uri o nrumela inbox a tshi nrumela kha Facebook a ri ene u khou tambudziwa u khombela thuso ra ḓi amba ra exchange dzi phone number eh ngauri milandu minzhi ine avha a khou amba ngayo ivha i milandu ine yo itea kale, i vha i songo itea ḽeḽo ḓuvha a vha a khou amba ḽeḽo ḓuvha, u vha a khou tou ṱalutshedza zwithu zwo iteaho ṱhaṅwe zwi na vhege mbili kana ṅwedzi. Nṋe nda mu tsivhudza uri a yo ita protection order ngauri milandu i nonga yo tambudziwa physically kana u rwiwa zwi ṱoḓa na dzi J88 nga vhukati, u ṱoliwa nga madokotela uri na musi case i tshi vuliwa i vuliwe i khwaṱhe hu tshi khou vhonala na ma na dzi bruises a thi ḓivhi uri ndi nga to zwi vhidza hani. Mavhadzi, mm. Ee, zwino ngori u khou vhiga milandu heyo ho no fhela tshikhala-i, kha vule protection order. Ndi khou ḓi tou zwi humbula zwavhuḓi ḓuvha ḽa u thoma eh, ndi tshi ṱangana nae lwo tou thoma ro vha ro ima getheni ḽa mapholisa ane a Thohoyandou heḽia ḽihulwane ḽi no dzhena samusi ri ri ndi sa to mu gidimisesa fhedzi nga nṱhani ya tshifhinga ri ḓo tou enyana milenzhe okay so Muhumbulelwa a ya a ita zwine zwa khou tea u itiwa uri a ye a ite protection order. Mushumo wanga wa wa vha wo fhela hanefho ngori nṋe ndo mu guider uri u khou tea u zwi itisa hani. Mara zwi tshi ya phanḓa nda wana mulaedza wo ri protection order heiḽa ha ngo tsha ya na mapholisa u i server kha hoyu muhumbulelwa. Zwi amba uri i vha i si tsha vha valid kana i vha i siho fhethu. ngori a yi ngo swika ya fhiwa muthu oyo mm. a tshi vhuya lwa vhili ra amba nga iḽa protection order ya murahu a ntsumbedzisa uri o shanduka uri ha tsha ḓo dovha zwa itea lwa vhuraru a ḓi dovha a amba uri o shanduka uri ha tsha ḓo dovha ndo mu hangwela u vhuya u tou swika musi muṅwe na muṅwe a tshi vho zwi vhona kha dzi facebook a tshi khou amba zwo rwiwa na nga dzinkhwe a tshi khou amba na zwa ṅwana, muofhe zwavhadzi ḽine ḽa vha kha shama uri ḽo ḓa hani, a tshi khou sumbedzisa uri munna wanga u na tshiṱuhu tshihulu nga maanḓa. Arali u tshi khou pfa hu na vhathu vha re na tshiṱuhu hafha shangoni, Ya. kha ri Ṱha, ṱhamusi vhalele. ri, ri lavhelese uri ndi zwifhio zwe a zwi vhona eh, zwine zwa solisea kha mufu musi eh, zwezwi musi a tshi khou ṱoḓa thuso khae, zwine a ri hezwi ho tea. Zwi songo itea, ri vho tou zwi amba hezwi ri khou lavhelesa vho uri i vhe pfunzo na kha vhaṅwe. Ndi zwifhio zwi soliseaho zwine u zwi pfa na u zwi vhona kha mufu malugana na vhushaka he a vha khaho?
Ngoho u tou ṱhonifha muṱa mpho ngori a si mafhungo ane a vha avhuḓi, a ri ngo dzula nga mafhungo avhuḓi. Mara ngoho tshiṅwe tshifhinga ri tea u i amba uri zwi thuse na vhaṅwe vhathu vhane vha kha nyimele ye mufu vha vha khayo. Zwe nda zwi vhona nga maanḓa ndi zwa uri mufu o vha a tshi imelela nga maanḓa muhumbulelwa. Ndi khou ḓi tou humbula nṋe tshifhinga tshe vha vha khou bva Polokwane u vhona MEC a no ḓa hanefho kha khasho ya Vheyu, MEC a tshi ri ene o adopter family heyo, ri khou tou mangala fhasi.
MEC Mpho Phophi Ramathuba vhane a vha athu ḓa kha khasho, vhana ndi khou pfa Collins a tshi khou amba zwa uri vhana a vha athu a vha athu wana thuso u bva kha muhasho lune nda ndi khou pfesesa uri khaṅwe vho MEC Phophi Ramathuba vha ḓo vha vho no swika kha Vheyu kana vho no swika kha muṱa ngori hu pfi vho adopter muṱa. Fhedziha Nṋe ndo ri ndi tshi khou amba navho vha tshi khou bva, vhone muhumbulelwa na mufu vha tshi khou bva haningei u ṱangana na MEC kana na sṱafu tsha MEC, ha vha uri mufu u khou ambesa u fhirisa muhumbulelwa. Musi u tshi vhudzisa muhumbulelwa u ri, Ni khou zwi itelani hezwi zwithu, Livhu? hu ḓo dzhenelela mufu a ri, A, o shanduka, u ri ha tsha ḓo dovha. So ndi vhona uri mufu o vha a tshi funa, ndi zwone sa zwe khaladzi ya hone ya ambisa zwone, o vha a na lufuno nga maanḓa ende o vha a tshi mu ofha. o vha tshi mu ofha a tshi ofha muhumbulelwa lune ndi pfha uri na vhathu vhanzhi hanefha kha dzi kha kha dzi social media mpho vha ofha muhumbulelwa ngo muhumbulelwa u sumbedza a muthu ane wanga u khoto crossana naye dzi phasi u a ya a ṱoḓolusa mafhungo a u ḓisa a ḓisa hanefha kha dzi Facebook a u ṱana kha kha ḽifara ngoralo ri kha kha kha ḽifara ngoralo vho vho nengudza na ndi ho vhuya ha itea mini ri tshi bva upfhi muhumbulelwa hoyu ane zwino livhana na haya mafhungo O ḓa kha vheiwe sa tshiimiswa tsha Real Man Foundation a ri, Ri khou, ndi khou humbela thuso ya muhumbulo. Hei, hu na zwithu zwi sa khou tou tshimbilaho zwavhuḓi kha nṋe. Ho itea mini? Vho Rathando, Kha ndi zwi thome murahunyana. Vhathu vha ḓo zwi ḓivha uri ho vhuya vha na uḽa mulandu kana kheisi ye ya ḓa ya ambiwa badi kana ya vha phanḓa ha vhathu kana nḓevheni dza vhathu na milomoni. musi hu mufu kana miamufe vha tshi kha ḓi vha hone, hezwiḽa vha tshi sumbedza uri vho tambudziwa na u rwiwa nga dzinkhwe na zwifhio zwe nga nḓila ye zwa itea ngayo. Ro ḓo vha na vhukwamani na muhumbulelwa kana Livhu kana SABC Livhu sa zwine vhathu vha mu ḓivhisa zwone, ri tshi khou ḓi amba sa vhathu tshihulwane kana sa vhanna na u ṱoḓa u sumbedzana uri vhutshilotshilo ndi vhufhio. Vha ḓo zwi humbula, ndi a zwi humbula uri ro vhuya ra ita inthaviwu henefha kha yeneyi phurogirama ri tshi khou sumbedzisa uri ro ḓo kwamana nae. He ra swika a ri fha tshiṱori nga nḓila ye a ri fha ngayo. Ra sokou tou lingedza uri kha ri sumbedzane ha nga vhutshilo, fhedzi kha ri ambe heḽi ḽe vha ḽi sumbedzisa Vhoratando. Zwo ḓa uri musi hu tshi itea keisi heinoni ine zwo khwaṱhisedzwa uri yo wiḓirowiwa nga dzi 27, ho vha hu nga dzi 8 dza November, arali ndi tshi khou zwi humbula zwavhuḓi, yes, ho vha nga dzi 8 dza November, he a ḓa ṅwalela afha kha WhatsApp a tshi khou nkhumbela uri vha nge ngudza, ndi khou sokou tou pfa uri ndi khou ṱoḓa u vha vhona. Ri thusane nga ha mafhungo a kuhumbulele nga dzi eight dza nga vhege ya hone nga dzi ya dzi eight na dzi nine arali ndo zwi humbula zwavhuḓi. Ndo vha ndi na khothe mbili dzine ndi kho tea u dzi athenda Piṱori nda ḓi mu sumbedzisa uri ndi ḓo vha ndi khothe nga dzi eight na dzi nine mara fhedzi ra guma ndi kho sumbedza uri ndi available nga dzi fifteen na dzi sixteen dza November. ndi zwe ra vha ro tou dzula ngazwo. O tou vha mashudu mavhi wa Rathanda uri nga tshifhinga tshenetsho ro ita appointment yeneyo ye ya vha yo confirmiwa, a ro ngo tsha dovha ra kona u mu wana muhumbulelwa. So nga nḓila iṅwe ri tshi vho guda kuhumbulele kwawe, ro sokou tou wana uri ndi muthu ane arali hu tshi khou tou pfi ho itea zwithu nga tshifhinga tshenetsho, u nga u ya kona u vhuya murahu kha kuhumbulele kwawe. Mara arali ha nga vhuya zwa nga u fhira kana hu nga hu tsha tou vha na khombo ine ya nga i khou vhonala phanḓa, zwi nga u ya bva khazwo kana u hangwa nga thuso ane a khou ṱoḓa yone. So ndi hezwo zwine wa nga zwi sumbedzisa u tshi khou tou fhindula zwe vha vhudza vhurathana. Vhaeni vhashu, farani nga u ralo. Ri thome ri ye mavhengeleni. Ri khou vhuya. Hey, hey. Ndi Phalaphala FM. u ḓiṅwalisa kha ṅwaha huno wa gidimbili fumbili raru zwo vula ngei college on hills college on hills yo redzhistariwa nga muhasho wa pfunzo dza nṱha ri funza ngudo dza engineering n1 u swika n6 diploma primary teaching ecd road traffic course ohs safety management level 5

015 007 9044 College on Hills vha nga dzhena vha tou swika kilasini full time kana part time kana vha dzhena online. Vha songo vuwa vho badela mitengo i fhiraho ya ha Boxer vha tshi renga Albany Superior Sliced White Bread 700 gram tharu nga 38 rand fhedzi, Danone Inkomazi Medium Cream Mass 2 kg mbili nga 50 rand fhedzi. Vha songo vuwa vho badela mitengo i fhiraho ya ha Boxer. Chico, Chico, na MG Mphorathando.
minete ndi mina zwa zwino u livha kha awara ya u thoma vheni vhashu ndi vhavhili vha zwiimiswa u ya nga u fhambana ri nae sengani foundation ndi ri na- ndi ri nae sengani kana ri ri sengani ane ra vha naye zwa zwino ri dovha hafhu ra vha na vho calvin nengudza ndi u bva kha railman foundation ri khou amba nga mafhungo aya a kwamaho ri wa mufumakadzi o ḓo kwama ri nae sengani vhukati ha ṅwaha wa gidimbili fumirathi na gidimbili fumbili a tshi khou ṱoḓa thuso ngeno wa munna o kwama vho ḓengudza a tshi khou ṱoḓa thuso malugana na uri a nga thuswa hani kuhumbulele na eh, maitele awo ya zwithu fhedziha vheni vhashu kha ri ḓo tou khwaedzela ri na minete miraru yo salaho nṋe ndi khou lifha minete minete kana minete na hafu minete na hafu ra khwaedzela haya mafhungo kha ri ḓo thoma hafha kha rinae sengani ri tshi khou a khwaedzela haya mafhungo zwa zwino nga minete na hafu rinae eh, zwa zwino zwo rali Vheiwe ni khou ita mini kana ni nga tama hu tshi itea mini kha haya mafhungo ri nae. Hu na vhana nga ngomu, hu na mafhungo a hoyu ane zwa zwino u khou tshimbila mafhungo a khothe. Vheiwe-vho sa tshiimiswa ni ri mini? Sa tshiimiswa mpho ri ri vhona uri Ndi amba mulaedza muthihi tshifhinga tshoṱhe ndi tshi vhafumakadzi musi ri tshi kha nyimele ine ya fhisa, kha vha bve mufu ro dzama u nga maanḓa ro lingedza, ro lingedza na vhathu vhane vha khou thetshelesa vhathetshelesi vhaṋu na vha re kha Facebook ndi dziṱhanzi, ro lingedza nga maanḓa u ambesa nae mufu a sa sumbedze u ri thetshelesa kana a vha a khou sumbedzisa uri ene u- u khou tshila soft life Ṱa- ṱhamusi ndi dzhena hafho ri naye a tshi khou amba ili ili ḽa u sa pfesesa hawe a si u katwa nga lufuno a si u nyimele ine yo vhofha muthu ane u a ḓa a lila ya vha tsumbo yori u khou pfuḓelwa fhedzi musi a tshi tenengedzelwa zwine zwa nga mu fusha nga hetsho tshifhinga a hangwa zwoṱhe nga heyo nḓila o vha a tshi khou ṱoḓa thusa kha vhewe sa lushaka na vhewe sa zwiimiswa ni sa muthu u sereri Ndi ngazwo zwe nda ri murahunyana nda ri mufu o vha a tshi sumbedzisa u funesa nga maanḓa muhumbulelwa mm. ende a tshi mu ofha. Ndi zwone, a nga ḓi vha thi zwino ri nga si tou mu ambela ha tsheo. Mm. Ndi zwone, a nga ḓi vha o vha a khou u ofha kana a tshi khou pfa uri zwine zwo itea a zwi tsha ḓo dovha zwa itea. Ri songo hangwa uri muhumbulelwa u manipulative nga maanḓa ende tshiṅwe tshithu kha ṅwe tshine nda nga amba ndi sathu bva muyani mhm. rathondo ndi tsha uri eh hu na ramulayo ano dzula pitori ndi soko fhulufhela uri hanga vhi na problem ndo amba dzina ḽawe mpho nefuri mpho o lingedza u vhafha uri vha ye counseling a ḓi to bvisa na tshelede yawe mm. a vha bukela psychologist

Vho Rathandou, ndi khou tou livhuwa uri ndi tshi khou amba na vhone zwino ro farana zwanḓa na vha muhasho wa Social Development zwo ri u ita hezwi zwithu musi ri tshi khou ḓi amba navho nga ḓuvha ḽeḽo vha ya muṱani, riṋe muhumbulo washu ho uri hu na vhana vho salaho vhane vha kha nḓaḓo khulu vhukuma. Na ṋamusi ri khou tenda uri vha busy ḓuvha ḽoṱhe vha ḓa vha khou tou shuma na muṱa nga maanḓa ro sedza vhana ri khou sedza uri vhana vha fhethu ha safe vhukuma hune hu tou ḓivhiwa nga riṋe na vha muṱa na vha muhasho wonoyo. Ndi hezwo zwine wa nga lingedza u amba. Zwino u tshi vho tou amba, Vho Rathando, nyimele musi ya swika kha tshipiḓa hetshi tshine ra vha natsho, ri vha ri si na maipfi manzhi ane ra nga amba kana action nnzhi ine ra nga ita ye muṅwe muthu a i vhona. Zwine ra vha ri tshi khou lindela zwone ndi zwa u tou ri mulayo kha u dzhie tshipiḓa kha hoyo ane a khou humbulelwa uri u ḓo vho ita zwo raloho. Zwino ri tshi khou amba ro ima hafha, ri khou zwi khwaṱhisedza nga ipfi ḽidenya, ri sa khou ṱoḓa favour ya muṅwe muthu uri Ro ḓiimisela vhukuma uri kha ri farane zwone na vha muṱa. Muhumbulo muhulwane u wa uri vhulamukanyi kha vhuye vhu vhonale nga nḓila kwayo. Ende tshiṅwe tshithu tshine wa nga tshi amba, Vho Ratendo, tshine ndi khou pfa tshi songo mpfara zwavhuḓi. A tho ngo fushea nṋe kana riṋe sa tshiimiswa musi ri tshi wana khonfemisheni ya uri mulandu houḽa wa murahu wo thuthiwa nga dzi 27. U tshi khou sedza milandu i re murahu vhukuma, wa wana uri muhumbuleli u tshi mu phurofaiḽa o vha na milandu minzhi vhukuma ine